आइ हम तीसी सजमनिके तीमन बनबऽ जा रहल छी तीसी सजमनि ओहिके लेल हम तीसी लऽ लेलहुँ हँ ई ई सुखलका मिरचाइ अइ चारि गो ई लऽ लेलहुँ हँ आम दऽ कऽ बनायब हम आइ

देखियौ सभटा सजमनिके हम खूब मिही मिही कऽ कऽ काटि लेलहुँ हँ आब एतऽ हम गैस परमे लोहिया लऽ लेलहुँ हँ एहिमे आब ई तीसी जे लेने रहियै से तीसी आओर मिरचाइके खसा देबै आओर एकरा मीडियम आँच परमे भूजि लेबै जहन कनि तीसी पटपटा लगतै तहन तक एकरा हम भूजि लेबै फिर तो देखियो अभी खूब पटपटा लागल है तीसी कनी ललहन जना भ गल है तब एक हम सबटा निकाल लेब लोहिया में सरसों तेल द देवे दू चम्मच बेसी नहीं देवे एखन दू चम्मच सरसों तेल में द देवे और दूटा तेजपत्ता के टुकड़ी से द देवे तेल गरम भऽ गेलै हँ आब एहिमे ई सजमनि जे काटि कऽ लऽ लेने छियै से सबटा ई सजमनि एहिमे खसा देबै गैस बिल्कुल कम कऽ दैके छै अब एहिमे एक चम्मच हरद बुकनी दऽ देबै

आ एकरा ढकि कऽ सजमनि सिद्ध होइ तक एकरा हम बीच बीचमे चलबै भूजबै दस मिनट कमसँ कम एहिमे लगतै एकरा भूजैमे एकरा भूज लेबै बढ़िआँसँ पीसी आब बिल्कुल ठण्डा भऽ गेलै हँ तऽ आब एकरा मिक्सीके जारमे दऽ कऽ एकरा पीस लेबै बिल्कुल मिही सनके पाउडर बना दैके छै तऽ देखियौ उघारि कऽ देखबै छी दस मिनट भऽ गेल हँ देखियौ सभमे गलि गेल हँ एकदमसँ खूब नीकसँ सिद्ध भऽ गेल हँ मिल गेल हँ आब एहिमे तीसी बुकनी जे बना लेलियै हँ ई देख लियौ हम एहन पिसलियै हँ अब ई एहि चम्मचसँ हम एहिमे पाँच चम्मच दऽ देबै बढ़िआँसँ मिला देबै आब एहिमे जतेक पातर या मोट जेहन गड़गर अहाँके राखैके हैत ताहि हिसाबसँ एहिमे पानि दऽ देबै सुसुम पानि देबै ठण्डा पानि नहि देबै हम सुसुम कऽ लेने छलहुँ हेँ से पानि एहिमे दऽ देबै मिला कऽ देख लेबै तीसी अगर कम बुझा देता तऽ आओर ओहिमे दऽ सकै छी देखियौ ई एतेक गड़गड़ छै कनिक आओर एहिमे हम पानि दऽ देबै कियाकि कनि आओर बरकतै तऽ सुखि जेतै पानि ताहि दुआरे कनि आओर दऽ देबै देखियौ आब हम एहन रखलहुँ हँ अहाँसभ अपना हिसाबसँ कम बेसी मोट पातर कऽ सकै छियै एहिमे तीसियो हम जे देलियै हँ से ठीक अइ आब हमरा नहि देबऽ पड़त तऽ आब एतऽ हम तीसी नहि देबै आब ओ जे आम देखने रहौँ से हम छील कऽ काटि कऽ लऽ लेलहुँ हँ से आम एहिमे खसा देबै एकरा कमे आँचपर बीच बीचमे चलबैत खूब नीकसँ बड़कऽ देबै जहन खूब बढ़िआँसँ बड़कि जेतै तखन गैसके बन्द करबै तऽ देखियौ ई खूब बढ़िआँसँ बरकि गेल हँ आम जे देने रहियै सेहो सिद्ध भऽ गेलै हँ गड़गड़ भऽ गेलै हँ कनि ठण्डा हेतै तऽ आओर ई गड़गड़ भऽ जेतै आब गैसके बन्द कऽ देबै देखियौ ई तीसी सजमनि बनि कऽ तैयार भऽ गेल हँ आब एतऽ हम एकटा करोच लऽ लेलहुँ हँ एहिमे आब हम कनि अजमाइन दऽ देबै जमाइन जकरा कहै छियै से दऽ देबै आ दूटा सूखल मिर्च से दऽ देबै सरसो तेल दऽ देने छलियै हम ओ गरम भऽ गेलै हँ ओहिमे एकरा पका देलियै हँ फोरन खूब बढ़िआँसँ जमाइन आ सूखल मिर्चके पाकि गेल हँ आब एहिमे एकरा छौँक छौँका लगा देबै ई वीडियोके अहाँसभ पूरा जरूर देखबै आ ज्यादासँ ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करबै जतेक अहाँसभ ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करबै ततेक नीक हमरो वीडियो बनबैमे लागत तऽ अहाँसभ सब्सक्राइब आ लाइक केनाइ नहि बिसरियौ